Хөрмәтле тамашачылар, һәр кешенең киләчәге бала чагындагы һәм яшьлегендәге тәрбиясенә бәйле. Балалар һәм яшьләр ялкынлы хисләр белән рухланырлык мөхиттә үссәләр, зиһенлелек, фикерләү сәләтләре дә камил булыр. Алар әхлакый яктан да үрнәк затка үрелерләр, Сезнең игътибарыгызга балалык чоры оста кулларда үткән, аннары җәмгыятькә файдалы булып җитлеккән кешенең язмышын тәкъдим итәбез. Әйдәгез бергәләп карыйк.

Безнең урамдагы мәктәптә яшь кенә укытучы эшли. Бөек Ватан сугышы турында спектакль куймакчы булалар икән. Миннән ярдәм сорады. Кайдадыр монда булырга тиеш. Тартмада череп ятканчы үзенә бирим әле. Дөрес эшлимдер бит? Менә, менә, менә, таптым. Эй, ничә ел инде моны язганга. Шушы курай. Аның курае. Кемнең?

Бүлмәмә килә алмассызмы? Ярар, хуҗам, хәзер киләм. Икенче вакыт икәүдән икәү генә сөйләшербез, ярыймы, Ибраһим? Ярар, абый. Хәзер йөгер дәрескә. Керегез. Узыгыз әйде, менә мондарак утырыгыз. Бая сөйләшеп торган Ибрахим исемле укучы бар бит. Проблема килеп чыктымы? Юк. Проблемасы юк. Ул үзе проблема. Алай ничек булырга мөмкин? Мин сыйныф җитәкчесе буларак Сез сыйныф җитәкчесе буларак балаларга яхшы мөгамәлә күрсәтәсез. Аларны яратасыз, сүз дә юк. Тик иптәшләренең Ибраһимны нишләп яратмаганнары турында кызыксынмадыгызмы? Кызыксынам, әлбәттә. Һәм бу көннәрдә аның сәбәбен ачыкларга тырышам. Инде монда хаҗәт калмады, чөнки мәсьәлә ачыкланды. Ибраһим корак булып чыкты. Хуҗам, ничек болай кистереп әйтә аласыз? Дәлилегез бармы? Шикаятьләр бар. Сумкасында кеше әйберләре табыла. Бу мөмкин түгел. Ибрахим алай эшләмәс. Ярлылык барысын да эшләтә. Күрмисеңме ни хәлен? Шуңа күрә документларын биреп мәктәптән җибәрәм. Ничек инде? Мәктәптән куып чыгарабызмы? Әйе. Әфәндем, зинһар өчен форсат бирегез. Үзе белән сөйләшим мин. Нәрсә сөйләшәсең? Эй, Ибраһим ул башлы бала, бишлегә генә укый. Шушындый бала әгәр дә моны эшләгән булса, ә бу мөмкин түгел. Ялгы шулар аркасында яратмаулары, икенчедән ул бала гына. Рөхсәтегез белән сөйләшеп карыйм. Укыту бары тик математика, физиканы өйрәтү түгел ләбаса. Аларга яшәешне, Яхшыны һәм яманны аерырга да өйрәтергә тиештер шәт. Кылган һәрбер ялгышлыгы өчен шундый ук куып чыгарсак, ул бала нинди булыр? Рөхсәт итегез, аның белән шөгыльләнеп карыйм. Яшьлегегез белән шулай сөйлисез сез. Ярар. Бик теләгәч, шөгыльләнеп карагыз. Бик зур рәхмәт, әфәндем. Ни эшлисез сез?

Әйберләребез сумкасында табылды, абый. Минем дә акчаны урлаган абый. Сумкасында таптык. Гөл урлый ул. Утыр урныңа. Әйдәгез, кайтыйк инде, әйдәгез. Әйдәгез, әйдәгез. Уф.

Бер стакан су алып кил әле, улым. Тамагым кибеп бетте. Ярар, әни, хәзер алып киләм. Йокыларым качты. Нигә бик соң кайттың? Иртәдән бирле ишекне шакучы да булмады. Сусаудан гажиш булдым. Бер йотым су бирүчем юк. Ал, әни.

Ә, ни, рөхсәт итсәгез, Ибраһим белән бүлмәне җыештырып алыйк. Алай килешмәс бит. Бик тә килешә. Тот әле. Моңарчы эшләмәгәнеме оят. Әйдә, Ибраһим.

Мәрхүм әтиеңнең истәлеге. Әтиең бик ярата иде сине. Эх, балам. Ни киемеңне ямаучы, ни кайнар ашлар пешерүче кешең юк. Шушы авырум аркасында син дә харап булдың. Укы, балам. Укып табиб бул. Мине шушы авырулардан коткар. Эй, Раббым, баламны сиңа тапшырам. Хуш килдегез, абый. Рәхмәт, Ибраһим. Боларны ал әле. Ярар, абый.

Бик зур рәхмәт, абый. Ә, менә болар даруларыгыз. Зинхар, эзлекле кулланыгыз да тизрәк аякка басыгыз. Безне уңайсыз хәлгә куясыз бит. Еламагыз, зинхар. Болар кыйммәтле нәрсәләр түгел ич. Хәзер су алып киләм, даруларыгызны эчәрсез. Әни, карале аяк киемеме? Бик матур балам. Бик матур. Инде яңа аяк киемем бар, әни. Нәрсә бар монда? Ни эшлисез сез? Ибраһимга аяк киемен мин бүләк иттем. Бүтән белер-белмәс әйтмәгез. Ачыгыз дәфтәр-китапларыгызны. Теләнче, барып укытучыдан аяк киеме сораган. Үзара сөйләшмәгез, математика дәресе бу. Китапларыгызны ачтыгызмы? Исәнмесез. Исәнмесез. Исәнмесез. Исәнмесез, иптәшләр. Абый, сезне мөдир абый чакыра. Ярар, хәзер балам. Ярар, син кит аласың. Рәхим итегез, Шәмсендин әфәнде. Узыгыз мондарак. Берәр нәрсә булдымы әллә? Ул бу булмагандыр ич. Сүз биргән идегез, исегездәме? Үз җаваплылыгыма алам дигән идегез теге баланы. Әйе, әфәндем, әле һаман да шул фикердә мин. Ташлагыз шул кирелегегезне. Документларын тоттырып куып җибәрик. Бөкрене кабер генә төзәтә. Ташлата алмыйсыз ул гадәтне. Мин киресенчә уйлыйм. Яңа шикаять кылдылар. Берничә баланың әйберен урлаган тагын. Бу мөмкин түгел. Ибраһим алай эшләмәс. Сездән үтенәм, зинһар өчен аек акыл белән уйлагыз. Күренеп тора, төзәлмәячәк ул бала. Ибраһим алай эшләмәс. Эшләмәс дим. Рөхсәтегез белән, әфәндем. Рөхсәт, Шәмсетдин әфәнде. Укучыгыз белән арагызга керергә теләмим. Әмма артык мавыкмагыз бу эш белән.

Ибраһим, нигә дәшмисең? Иптәшләрен карак дип йөргәндә, ни өчен мин карак түгел дип әйтмисең? Әллә әйткәннәре дөресме? Бушка тырышам микән? Эй, Раббым, аптырап беттем. Башта алай эшләвенә ышанмый идем, хәзер мин дә шиккә калдым. Болай булмый, булмый болай. Хуҗам хаклы бугай. Барып әйтим, документын кулына тоттырып, мәктәптән җибәрик.

Керегез. Сезне сыйныфта Шәмсетдин абый көтә, әфәндем. Вакытыгыз булса, тизрәк килүегезне үтенде. Ярар, балам. Утырыгыз, балалар. Айнурның безгә әйтәсе сүзе бар. Әйдә, сине тыңлыйбыз, Айнур. Ни, абый, мин мин гаепле, Ибраһим түгел. Ибраһимның Ибраһимның сумкасына әйберләрне мин куйдым. Юкка гына хысына кергәнбез. Хәзер чыга аласыз. Ибраһим угламаган икән инде, әрәмгә әйтте инде безне. Үпкәләмәсен, гафу үтенергә кирәк инде. Ә ни өчен? Нигә эшләдең моны? Без алар белән низахта. Ун ел элек аталары басу аркасында талашканнар, әфәндем. Аңлавымча, бу дошманлык мирас шикелле атадан балага күчкән. Кыюлыгың өчен котлыйм син, Айнур. Гаебеңне тану кешелеклелек билгесе. Миңа ачуланма, яме. Иптәшеңне аклар өчен башка чарам юк иде. Һәммәбез хата кылырга мөмкин. Иң мөһиме хатаны яңадан кабатламаска кирәк. Әтиләрегез эшләгәннәре үткәндә калды. Алар талашканнар дип сез дә талашырсызмы хәзер? Шуның өчен укыйсызмы? Белем өстисезме? Абый. Сез

Апай, мөдир әфәнде сезне чакыра. Ярар, балам. Мине чакыргансыз икән, әфәндем. Министрлык сезне икенче шәһәргә билгеләгән. Сезне бирмәскә бик тырыштым, ләкин булдыра алмадым. Сез бик күп хезмәт куйдыгыз. Шундый ияләшкән идек сезгә.

Сезне бер кайчан да онытмаячакмын, абый. Бу сезгә. Бик тырышып, иң яхшы университетта укыячакмын. Өметләрегезне һәрвакыт аклаячакмын, абый. Һәрвакыт. Чөнки Чөнки сез миңа ышандыгыз, абый. Мин дә шушы курайга караган саен сине исемә төшерәчәкмен, Ибраһим. Хәзер кайларда микән? Инде утыз ел үтте. Нәрсә булды, балам? Әни, мин бик ширлим. Әйдә, сумкаңны куйыйк шунда. Нәрсә булды, балам? Бир сумкаңны. Нык ширләгән, температурасы күтәрелгән. Кил, кызым, кил. Әйдә, әйдә, бүлмәңә керик. Әйдә, балам, әйдә. Температурасы төшми. Табиб чакырга кирәк. Син чүпрәгеңне куйгалап тор, бәлки температурасы төшәр. Мин эзләп кайтыйм. Вакыт та бик соң. Иншаллах табиб табылыр. Иншаллах. Исәнмесез. Тыңлыйм сезне. Табиб эзләп йөрүем.

Сез моның акчасын күп еллар элек түләдегез инде. Ибраһим. Ибраһим.